Athon ni yy ca'l mynd i'r checkpoint gynta nathon ni aros yna am fatha ugian munud am brêc. Ŵan 'dan ni'n ca'l brêc arall 'c'os mae 'di bod fatha ugian munud arall. Cwyno chydig on' ma' pobol yn siarad ŵan so ma'n iawn. Nathon ni pasio yr ail nathon ni pasio'r ail checkpoint. Odd y boi 'na 'na. Dwi newydd ca'l pic o I newydd ca'l pic. Sut ma' Sian yn teimlo? Grêt. Ew!

Oce. Newy pasio Gwydion. Hmm. Ar ci. Enlli. Ag ŵan 'dan ni newydd fynd off lôn a 'dan ni nôl ar ryw lwybyr bach. Newy pasio gêt cudd. So. Odden ni mewn ar bob un gêt odd gêt cudd. 'Dan ni 'di cyrradd challenge. Ma' 'na ma' 'na thing i dycio dan. Na ond swn i allan y ffor i ni ca'l gweld. So, da ni 'di cyrraedd thing lle ma' pawb yn gorod mynd o dan. A gawn ni sut i Robin a Glaid ddim yn dallt sut i neud o. Na dwi yn jyst Robin sy ddim yn neud. Dos di gynta then. Dwi isio'r cerrig i atha dwylo chdi cropia na wedyn pwsio dy hun fyny ond paid a ca'l roll styc. Sa'n hawsa chi fi... Ma'n ôl Robin yn fanna. Sa'n hawsa chi fi dy bag fi iddo chi? Na sad, dy- atha ni neud o efo bagia ar ôl o'n Robin. Jyst deud.

Nath o gymryd ages. Oce. Fedrai'm yn. Athon ni gysgu nathon ni ddeffro nesh i colli Airpods fi nesh i ffindio n'w a 'dan ni'n mynd rŵan. Ydan ni 'di cyrradd ryw lle 'ma ŵan 'de? A 'dan ni angan gor'o' mynd fforcw ta di sy' 'ma allan o ffor? Fforcw 'de? Lawr hwnna. Y ffor 'na lawr y twnnel 'na. A dwi rili isio mynd lawr y twnnel. A ma' nw'n deud bo' ni 'di mynd ffor rong. Dwi'm yn me'wl bo' ni mynd. Dwi eisiau mynd drwy twnnel. Dyn ni yn di mynd mynd drwy'r un boring, ond mae'n oce. Okay. Dyn ni gyrraedd yn 50 minutes, ond nath ni gael breg yn tynnu, a wan dyn ni nôl ar y track, a dyn ni'n cael breg arall mewn rhyw kilometr, so fydd o probably fatha mewn rhyw 5 munud, 10 munud breg. Ydy Shannon? Ie. Yeah. Nes athyn ni fforong, ond nath o gymryd Bach o tha hanner awr, ond dyn ni nôl yn lle dyn ni fod i wan. Mm. Da ni ryw gae yma wan. Hwn di'r checkpoint arall i fod. Ond sa neb yma. Sa neb byth yn y checkpoint i mwy pam... Hmm. Dwi'm yn gwbo. Ma' Shan yn ddi ddechra bita Nutella allan o'r jar jyst efo llwy. O ie peanuts butter. Anyways rai' ni gymry Brêc hir rŵan so hanner awr a dwi mynd i ga'l snack. Nathon ni finally cyrraedd y checkpoint iawn. Nathon ni aros am hanner awr 'c'os odden ni angen ryw fatha brêc or rwbeth. Iawn bo' ni wedi ca'l fatha... Nesh i fita hanner cinio fory fi. Sian ddim yn gwbo be' mae'n mynd i neud fory. Yndw. Anyways pawb yn mwyd gwell a mewn deg munud 'dyn ni'n ca'l brêc o ddeg munud. A wedyn, yym 'dan ni'n gorffen yr stretch y cae 'ma, a 'dan ni'n ca'l cinio ni, a interims ni! Whoo! Be' ti'n feddwl amdan interims Shannon? Yym, dwi'm yn rili cerio. Dwi'n cerio.
A 'dan ni 'di cyrraedd y lle 'dan ni'n ca'l brêc cyn cinio ŵan. Deg munud, ynde Robin? Yep. A 'dan ni'n iste flaen yr nant 'ma. Ie. Ceffyl gorwedd fan 'na. Sbïwch ar y view, waw.

y cinio. O dim newydd allan y cinio. Na di cael yn cerdded am chydig, ond nath ni gorau cymryd brec, cos oedd pawb yn ein pi. So nath yna cymryd hir. Nath ni rwy'n nath a brec, ond parti mae'r grŵp arall dal fyny, a da ni eisiau dal fyny, cos da ni eisiau cerdded fyny, da ni'n cael actually. Ac um, nath yna'r goll dwy waith, nath yna literally rownd um, zipod a gorau mynd nôl. It's just awkward. Yn do Shannon? A ma'n rhedeg allan o'r dŵr. Anyways, fama wan! A ma'n cael ers downhill o fama yndi? O' 'na rywun 'di neud ni yy mynd rownd yr ar, yn lle drw'r ar, even though ma'r path yn mynd drw'r ar nw, so kind of annoying. Rili? Iawn, 'dan ni 'di mynd ar run bach da, 'dan ni 'di ca'l brêc ers i ni gyrraedd y checkpoint dwytha. Dwi'm yn gwbo os nesh i vlogio'r checkpoint dwytha ond o'dd o yn Dinorwig. O'dd checkpoint dwytha ni yn Dinorwig dwi'm yn cofio os nesh i neud fideo. Ond ia 'dan ni'n yym Dwi'n fyny fa ma wan. Sy'n interesting. A da ni bron iawn allan berries, a na da ni'n cael interims ni, so. Rydyn ni'n encounter rhywbeth hod. So mae yna lot o gongs yna, ia?
Na, gen nhw. Ond ydyn... Ond ydyn... Mae fa ma'n llawn yn nhw. Mae yna not. Mae yna breichiau ar y coe. Oh my god. Oh.
Be di hwnna?

Beware of the gnomes.
so, nathon ni gyrraedd y train station, nathon ni gael interviews ni, yn do Shannon? Do. No complaints yma, mae'n do Shannon? Yeah. Oh, anyways. Ond, a dyn ni'n cael ymlaen o'r bont. Mae'r grŵp arall yn ei rili drwg, mae'n cael ymlaen ar goll, a mae gwydion yn gorau helpu nhw. Anyways, mond fatha ryw awr tan yr campsite gyniferol 'de? Woo! 'Dan ni fatha hannar ffor o'r train station i'r yym yym be' ti galw fo campsite. Ma'n traed fi lladd! Lladd! Helo!
Ma' Cadi yn fan 'na. Yy ia.
'Dan ni jyst 'di bo' yn cerddad yr holl amser. Yym ma' 'na lot o gerddad i neud.

'Dan ni'n gorffan y w-... 'Dan ni'n gorffan y wain fawr 'de? Reit cyn grading steeples fi. So fyddan ni gyd yn dreifio pasio fo. Cŵl ia? O. Ma' ba- ma' rôl fi... Dy tra fi teimlo bach yn well hefyd dal brifo. Teimlo bach yn well. Let's go! Ww! 'Dan ni gyd yn gwisgo waterproofs 'c'os mae'n diwrnod afiach. Fi actually 'di colli iste ni ar y map 'de ond 'dan ni'n gwbod y ffor i Waun Fawr a ma' 'wn 'di mynd i gymyd fatha awr. I- ia.
A 'dan ni fod yna mewn tri awr.